נו. איז די ערשטע זאך איז איך וויל מיך אנטשולדיגן פאר די צוהערער, זיי האבן שוין לאנג נישט ארויפגעלייגט א שמועס. אקעי. נישט ווייל אונז האבן פארגעסן פון די צוהערער, אדער ווייל ס'איז נישט אריינגעקומען קיין שאלות, ס'איז אריינגעקומען שאלות און אונז האבן געדענקט די צוהערער, אבער אין די יעצטיגע מצב דא, איך ווייס נישט דו ווייסט פנחס, איז דא ביי אונז אין ארץ ישראל דא יעצט א מלחמה, האסט שוין דאס געהערט דערפון? כ'האב געהערט.
מען זעט עס נישט, נישט אין ירושלים, און כ'קען נישט רעדן בשם כל ישראל, מיין אייגענע עקספיריענס אבער מעג איך דיך יא שערן. יא, כ'וואלט געוואלט ער קען ווייטען זיך שערן אביסל זיין אייגענע עקספיריענס. ווען איך האב נישט מיטגעהאלטן די נייעס, און כ'האב אויך שוין מצליח געווען אפאר מאל א גאנצע טאג נישט מיטהאלטן און אפטער אפאר שעה נישט מיטהאלטן, איז אלעס געווען פיין און רואיג, בעפאר די אויגן זעט מען נישט גארנישט, איז מען הערט דיך נאר. סאו ווי מיר זעהט אויס און פון משפחה און חברים מעבר לים איז די אזוי זעהט עס אויס אזוי שמעקט עס איז דא א מצב העולם יעצט פון פחד און אנגעצויגענקייט בכלל איז איז דא מענטשן וואס האבן באמת דעם פראבלעם דאס זענען מענטשן וואס זענען ביי די גרעניצן פון לאנד צפון און דרום און נאכדעם איז דא די מצב וואס קומט ארויס פון דעם אדער איך וואלט אפשר שפעקולירט פארקערט אז די מלחמה איז א תוצאה פון א. גרעסערע אנדערלייאינג מצב פון פחד וואס איז וואס זאגסטו?
קודם כל דו טאטשט יעצט אויף די מעין סיבה פארוואס ס'מיר געווען שווער צו רעקארדן די לעצטע צוויי וואכן,
ווייל צו וועם גיי איך רעדן? גיי איך רעדן צו די וואס זענען יא אין די פחד? וואס פונקטליך גיי איך זיי זאגן?

און סיי דורכן טראכטן, פארשטיין, און דזשאסט וויסן, כאפן וואס דא גייט פאר, די וואס די סיטואשען איז, און די זעלבע זאך מיט די וואס זענען נישט אין קיין שום פחד, לעבן כאילו נישט מיט די מצב אויף די לעוול אדער אויף יענע לעוול, אין אנדערע ווערטער, איך האב געזען, איך האב מיך געטראפן זייער קאנפליקטעד. כ'האב מיך געטראפן אין אזוי ווי עקזיסטן אין אפאר מינע וועלטן, כאילו דרייסט דיך מיט חרדישע חסידישע בחורים, אקעי, סאך בחורים קומען טאקע נישט צוריק, מען עפנט אויף ישיבות דארטן דערווייל ווילאנג די מצב בארואיגט זיך, אנדערע זענען יא צוריק, אנדערע זענען צוריק געקומען, יא אנדערע זענען צוריק געקומען, אנדערע זענען דא לכתחלה איז דאך דא אסאך. ישיבות וואס זענען יא אפן, נישט ממש די ישיבות זענען אפן אבער די בחורים בלייבן דא פאר יום טוב, סיי וואס ווילן צוזעהן יא סאיז דאך דא. ס'איז אזא ישיבה דא גראדע די מקור חיים מיין איך הייסט עס, די ישיבה מקור חיים וואס איז יא סטריקטלי בחורים וואס קומען פון אמעריקע, וואס ווי איך פארשטיי האט ער געפרעגט זיין דעת תורה און מ'האט געמאכט די חשבונות און די מסקנה איז געווען יא צו עפענען, מיין א דעת תורה לגבי די אחריות שבו. און די חשבון ווי די בחורים זענען בעטער אףף מער פאר זייער אייגענע טוב פאר זייער אייגענע וואוילזיין כך שמעתי. כאילו וואס וואס איז די דעת תורה געזאגט פארוואס זענען די בחורים בעטער אףף ווען זיי זענען דא? ניין די דעת תורה איז אזוי ווי אלס נעמען אחריות מיינט טאמער עלטערן וואס זענען באזארגט איז דאך תורה מגינא מצלא. אז וואס? איך ווייס נישט איך קען נישט רחניות'דיגע חשבון אדער? א איד מיט פלייצעס יא וואס נעמט אחריות אויף זיינע החלטות און איז קוואליפייד צו מאכן אזא החלטה. אז ער זאגט אז מען דארף כאילו עלטערן וואס זענען באזארגט, יא אלס די חלק, זאל נישט זיין, עלטערן זענען באזארגט ווייל מען ליינט די נייעס און די נייעס ברענגט נעגעטיוו אינפארמעישן, ער מאלט א א שווארצע פיקטשער, שווארצע פיקטשערס, אז עס איז אויף זיין אחריות, און נאכדעם די די הנהלה רוחנית פון די ישיבה האט געמאכט די חשבונות וואס איז בעסער פאר די בחורים, כך שמעתי.

וואס איך האב הנאה אז אז איך קען איך ווייס נישט וואס אנדערע האבן יא געטון אדער נישט געטון נאר טאמער אנדערע האבן אויך געפרעגט א דעת תורה און זיך אראפגעזעצט אמת'דיג מחליט זיין וואס איז די ריכטיגע זאך יעצט צו טון איז וועסטו איך נעם אראפ די הוט פאר אזעלכע מענטשן ווייל ס'איז שווער די מיין דער גשם שטורעמען די נייעס ברענגט א געוואלד מיט נעגעטיוויטי מיין סאך מער ווי ס'איז באמת נישט אז נישט אז די מצב איז גוט אבער נאכאמאל דאס איז די מצב העולם און דאס איז גענוג. אבער א גרויסע חלק פון די פחדים ווערט נאך אנגעדרייט ביי די נייעס, איז אז ווען עימיצער אדער ווען עטליכע יא לאזן זיך נישט אוועקגעשלעפט ווערן מיט רעש'יגע הרגשים, נאר אז זיי בלייבן אין טשארדזש הלכה למעשה וואס מ'דארף ווען וואס איז יעצט די ריכטיגע זאך צו טון, האט די גרעסטע דרך ארץ אזעלכע מענטשן. ס'איז באמת נישט קיין גרינגע זאך, און דאס גייט צוריק צו דיין פוינט יוסף זאב, אז ס'איז באמת שווער זיך יעצט מצמצם זיין, און דו האלטסט אינמיטן מסביר זיין, פאר איך האב דיך אזוי חוצפה'דיג איבערגעהאקט, אז דו ווייסט נישט צו וועמען צו רעדן, ס'דא די מענטשן וואס זענען אויסגעשלאסן אויף וויפיל שייך פון די נייעס, און די מענטשן זענען איינגעטונקן דערין און לעבן מיט א פחד, און ס'איז שווער צו עדרעסן דא, יא?
יו נאו וואט, לאמיר דאס אליין מאכן פאר די קוועשאן פון היינט. וואס?
די קוועשאן וואלט געגאנגען אזוי, צי איז די רייט צוגאנג צו פארמאכן די אויגן און זיך בכלל נישט אפדעיטן איבער וואס ס'געשעהט, איבער וואס ס'גייט פאר, אדער איבער וואס ס'איז געשעהן? נישט הערן, נישט זעהן, בקיצור, אנטינקן די קאפ אין די

ענליך צו וואס ס'שטייט באשריבן אין חזל אויף וואס די רוימים האבן געטון ב ב חורבן הבית, און זיין ביזי מיט דעם, זיך אריינלייגן, זיך איינטונקען, וואס איז בעסער, וואס איז די, יעדער איינער, איך מודה אז ס'איז דא אסאך פיקטשערס און קליפס און אפדעיטס וואס איז בכלל נישט כדאי צו צו וואטשן ס'שאדט פאר די נפש יא יעדער איינער כולי עלמא מודה יא קיינער גייט נישט זאגן אז יא אלעס איז איז ס'איז ס'מאכט א מורא'דיגע וואונד אויף די נפש אויב איינער וואטשט זאכן וואס מ'דארף נישט וואטשן פון די אנדערע זייט זיך אינגאנצן פארשטאפן די אויערן און נישט האבן קיין אנונג וואס ס'גייט פאר ס'איז דא מענטשן פאר וועם דאס איז פאסיג, דאס איז פאסיג פאר בעלי מדריגה, מענטשן וואס זיי ליגן און לערנען, וואס זיי זענען באמת קאנעקטעד צו די אייבערשטער, און זיי און זיי זענען בכלל נישט מבטל תורה, זיי האבן נישט קיין שום, זיי זיי וועיסטן נישט קיין צייט, זיי זענען נישט קיין דברים בטלים, ב זיי פאר זיי פאסט צו געבן זיך א גליטש דורך צו. צו נישט וויסן וואס עס גייט פאר, אבער אפילו פאר זיי מיין איך איז אויך כדאי זיך אביסל משתתף זיין אין די צער פון וואס כלל ישראל איז דורך געגאנגען יעצט. סאו איז די צוויי עקסטרימס זענען גאנץ קלאר, יא זיך אריין טינקען אין די נייעס איז זיכער נישט קיין זיכער נישט קיין אפשן, ס'איז נישט געזונט, ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז נישט העלפפול פאר קיינעם, און פון אנדערע זייט קאמפליטלי אלעס איגנארן איז אויך נישט רייט.

אקעי.
ביז וועלכע לעוועל איז גוט פאר אונז צו זיין קאנעקטעד און אפדעיטעד און ווען ווייס איך אקעי איך דארף דיסקאנעקטן אדער איך קען נישט מער הענדלען מיט דעם. זיי זענען היינט געזיצן אין א קבוצה פון טעראפיסטס אין די טראמא יוניט ווי איך ארבעט, אלע זענען פרומע, אלע זענען מענער היימישע פרומע טעראפיסטס, וויסן דאס איז טאקע ס'איז אנדערש די טראומא וואס אונז לערנען איז אנדערש ווי די טראומא וואס ס'קומט יעצט פאר דא אין לאנד, און בכלל אין כלל ישראל, ווייל וואס ס'קומט יעצט פאר איז פריש און ס'איז אנגאואינג, וואס אונז לערן מיר איז בעיקר ווי אזוי צו טריעטן טראומא וואס מ'איז שוין פון לאנג אריבער געגאנגען.
אבער נאך אלץ אונז קאמביין מיר, אונז זענען אוועיר, אונז טשעקן וואס אונז פילן, אן אריינגיין אין דעם. די שאלה איז געווען איינע פון די שטערקסטע שא. ס'איז נישט געווען אזא שאלה דארט, נאר ס'איז געווען אינטערעסאנט צו זעהן די טשויסעס וואס יעדע טעראפיסט האט גענומען וויאזוי צו דילן דערמיט. ס'איז געווען אנדערע וואס האבן זיך מער אריינגעלייגט און מער געפילט און און אביסל געטשעלענדזשט זייער לעוועל פון וויפיל זיי קענען הענדלען אויך כדי צו וועגן כל מיני סיבות, און נאכדעם זענען געווען אנדערע וואס האבן געזאגט כ'האב געזעהן איין קליינע קליפ פון עפעס א געוויסע האסטעדזש און מער, איך האב נישט געקענט מער הענדלען און כ'קען בכלל אפילו נישט אנהייבן טראכטן פון וואס דאס מיינט אז אונז האבן יעצט צוויי הונדערט האסטעדזשעס ביי כאמאס סאו ס'איז געווען דו קענסט זעהן אז ס'איז א לייוו סאבדזשעקט סאו איך וואלט איך וואלט עס גענומען פאר די שאלה וואס זאגסטו? יא, עס איז א גוטע געדאנק. ס'איז נוגע פאר יעדן פון אונז.

ער ברענגט אזא משל, ער זאגט, שטעל דיך פאר אויב דו האסט א קבוצה פון סאלדאטן וואס האלטן פאר'ן אריינגיין אין א מלחמה, און די גענעראל דארט גייט מסביר זיין פאר די סאלדאטן, פונקטליך ווי טעריבל די די פיינט איז וואס ער האט געטון פאר אונז און לייק ער גייט אראפברענגען ווי שרעקליך אלעס איז געווען און גארנישט האט נישט געארבעט און קוקן ווי שטארק זיי האבן אונז סורפרייזט ס'גייט זיין טעריבל יא כ'מיין וואסערע מאראל גייט ער געבן פאר זיין אויב ער פאר זיין גרופע אויב ער גייט זיין ביזי מיט ווי שלעכט די די שונא האט אונז מסדר געווען דא. און איינער וואס האט איינער וואס האט אביסל א יא א סארדזשענט א גענעראל וואס האט אביסל שכל גייט מסביר זיין א משהו איבער דעם פיינט יא ווי זאגט מען זכור איך שעשה לך עמלק יא שטייט נישט דארטן פונקטליך אין די תורה אלעס אין חזל שטייט אין מדרשים שטייט וואס אבער הלכה למעשה. וואס עמלק האט געטון פאר כלל ישראל, אבער אין די פסוק שטייט זכור את עשרת עמלק, אגב ס'איז איינע פון די שש מצוות תמידיות, איז נאך א נקודה, כ'האב נישט געוואלט אריינגיין אין די גאנצע אריכות פון דעם, אבער ס'איז אינטערעסאנט אז איינע פון די שש מצוות תמידיות, געדענק אז ס'איז דא אזא זאך אז עמלק הייסט עשו עני ליעקב, און ישמעאל איז נאך ערגער אפילו, און געדענק. יא, ער גייט עס מסביר זיין, ער גייט זאגן אביסל וואס כדי, כדי זיי זאלן זיך אביסל וויסן מיט וועם זיי האנדלן און ווער די שונא איז, ער גייט אויך מסביר זיין ווי וואסערע שטערקע כח די סאלדאטן אליין האבן, און ער גייט אויך מחזק זיין וואס זיי האבן צו טון, ער גייט זיי זאגן פונקטליך וואס זיי האבן אויסצופירן. סאו די ערשטע רעכנט אויס בעיקר

וואסערע כוחות אונז זענען, וואס האבן אונז געפרעקטיסט, וואס דארפן מיר אונז טון, און אזוי גייען מיר אריינגיין אין מלחמה. אפטימיסטיש, קאנסטראקטיוו, וואס יא, וואס יא, וואס יא, און אקעי, הייבן די מאראל קעגן קלאפן די מאראל, אקעי. יא, א משהו וועט איר דערמאנען אביסל, כדי צו האבן א געוויסע געפיל, כאילו מ'האט א געוויסע נקמה וואס מ'דארף טון, אבער נישט מער ווי דעם. אקעי. שוין, דאס איז די משל וואס דוד געווירצמאן ברענגט. די נמשל זאגט ער, אז יעצט זעמיר אונז אלע אין א מלחמה, אונז זעמיר אלע סאלדאטן, און אלע פון אונז זענען אין א מלחמה, אונז זעמיר נישט אין א מלחמה, אין עזה אונז זעמיר נישט, נישט יעצט אונזער, דא רופן דיך עס עוטף עזה, יא, וואס איז די חלק וואס נעמט ארום עזה, זאגט ער, אונז זעמיר אין די מלחמה פון עוטף הלב.

קומט אן א מורדיגע פחד און א מורדיגע ווייטאג און א טרויער און ס'איז טעריבל וואס ער האט געטון, אבער די טיפערע זייט פון דעם, סייקאלאדזשיקלי, מענטעלי, ספיריטשעלי, עמאשענעלי, רייסט ער אונז אוועק פון אונזער קשר מיט די אייבערשטער און פון די אמונה אז די אייבערשטער האט אונז ליב און ער וויל אונז און ער האט אונז נישט איבערגעלאזט און ער האט נישט פארגעסן פון אונז, און וואס האט זיך דא ליידער אין די. אין די גאווערמענט דא היינט, אפילו יעצט נאכדעם וואס זיי זעען שוין, איך רעד נישט פון די פאלק, די פאלק ווען דו קוקסט אויף די פאלק, פרייע, פרומע, רעכטע, לינקע, יעדער איינער איז געווארן נענטער צו די אייבערשטער, יעדער איז געווארן נענטער, די כוכב העצום יהודי, די קליפה, די ערב רב, די חלק עמלק וואס איז דא אין די גאווערמענט איז. פריטי מאטש געווארן צוקנאקט לכל הפחות אין די וועלט לכל הפחות אין די פאלק און די מעסעדזשעס וואס זיי געבן נאך קען מען נאך הערן אביסל יא און זעמיר שטארקער צו באמעכטיגן און קראכן יעדער איינער ווייסט אז אן א גאט און אן א אידישע פאלק און אם השם לא ישמור איד איז נישט דא קיינער וואס קען אונז באמת היטן און קוק אן ליידער זעהן מיר אונז וויאזוי וויאזוי ס'איז באמת טאקע נישט, וויאזוי ס'האט באמת טאקע נישט געארבעט. די כלל איז אמת אפילו ווען מ'זאגט, אויף ענגליש זאגט מען אנדער די בעסט אוו סירקאמסטענסעס, די מלחמה וואס משה רבינו האט געפירט מיט מיט דור די דור המדבר און מיט די אולטימאט שונא פון כלל ישראל מיט עמלק, דארטן האט משה רבינו געהאלטן די הענט אויף ארויף אז דא ליגט די שליסל, דארטן! שוין. אז ס'איז דארטן אזוי דיך זיכער אזוי ביי סיי וואס אנדערש פון דארטן און ווייטער איז עס זיכער אזוי.
יא. יעצט יעצט איז דא קולות אין די פאלק אזוי ווי ר' עג. ווער זענען ענק חרדים? פארוואס קומען ענק נישט אין די מיליטער? פארוואס טוהן ענק נישט? מאכן נישט אגב אונז טוה מיר יא אונז מאך מיר יא. ווער ס'קען זיצט און לערנט, ווער ס'קען דאווענט, און ווער ס'קען טראגט עסן פאר ווער מ'דארף טראגן עסן און גייט משמח זיין וועם מ'דארף משמח זיין און יעדער איינער טוט וואס ער קען דאס דאס זעהט מען און און כ'האב געזען איינער געזאגט אז אז יעצט זעט מען שוין נישט קיין חילוק פון ווער איז א פרייער אדער א פרומער ווייל אלע האבן זיך אנגעטון די קאפלעך און די ציצית, כ'האב שוין אביסל געזען דאס, אבער מ'קען זען ס'איז דא א נאנטקייט, אסאך מענטשן די ליידער אסאך פון די זאכן זענען געשען אין די קיבוצים דארטן, וואס זייער אסאך פון דעם זענען לינקע מענטשן וואס ווייסן נישט פון שמע ישראל אדער ווילן נישט וויסן פון שמע ישראל פון גלייבן תשמע ישראל דאס נאך דאס נאך יא, עס איז דא די מעשה מיט איינעם יא. יא, עס איז דא עטליכע. יא, אז עס האט מען געדארפט א סימן ווען מען איז געקומען ראטעווען. ווייל די טעראריסט האבן האבן אויך גע אידענטיפיצירט כאילו זיי זענען אידישע סאלדאטן. פונעם מיליטער, איז יא, די סימן איז געווען זאג שמע ישראל. ס'איז זעט אויס אפילו דארטן, אפילו דעמאלטס, נאך אלע מעשות, שמע ישראל קען נאך אלס יעדע איד. יא, ס'איז אמת, אבער איך זאג אפילו די וואס קענען נישט האבן אנגעפאנגען, האבן אנגעפאנגען יעצט אויכעט. שוין, סאו וואס ער ברענגט ארויס איז אז דאס איז נישט די זייטיגע חלק פון די מלחמה, די אמונה מיט די, דאס איז די מלחמה אליין. און ווער ס'ווייסט, ס'איז דא מענטשן וואס זענען מער באקאנט און ווייניגער באקאנט מיט דעם, דאס איז די ציל פון ישמח, כ'געדענק נישט פון וועם כ'האב עס געהערט,

איז צו צוברעכן דעם ברית וואס איז דא צווישן די אייבערשטן און די אידן, יעצט ערליכע אידן זענען פארכאפט פון ביידע זייטן, יא סיי היינט שוין ווייניגער אבער די וואס האבן געגרינדעט די מדינה איין א גרויסע חלק דערפון איז געווען אז זיי ווילן אויסרייסן אידישקייט, די מציאות פון עם ישראל די מציאות פון די פאלק טוישט דאס, יא ס'ווערט מער און מער ברור אז גאט מיט די אידן זענען איינס און די אידן מיט ארץ ישראל זענען איינס על אפם ועל חמתם פון די וואס האבן געגרינדעט די מדינה. יא, און איך מיין איך און דו זענען מצליח אביסל דאס צו לעבן און צו זען און צו פילן וויבאלד אונז וואוינען דא, מענטשן מחוץ לארץ זענען אפשר ווייניגער aware פון דעם אז די והוי השם למלך איז איז מער און מער קלארער און מען קען עס זען על אפם וועלכע מאסן פון די וואס פירן עס אן און ס'איז אויך קלאר אבוויעס אז ס'איז נישטא קיינער וואס פירט היינט און מאכט היינט און קען עס באמת טון, אונז ווארטן באמת אויף א משיח, אונז ווארטן באמת אויף. א דעת תורה אויף א ריכטיגע וועג וויאזוי געבט מען זיך א עצה מיט אזא עמלק מיט אזא און נאר די אייבערשטער קען אונז העלפן אין די מצב כ'מיין אונז זעהן מיר עס אונז זעהן מיר עס קלאר סאו דאס אליין איז די מלחמה צו קענען געדענקען דאס וויסן דאס אז די אייבערשטער האט אונז ליב און ער איז געווען אינוואלווד פאר דעם און פון זיין פאר דעם און נאך דעם און בשעת מעשה פונקטליך וואס איז געווען פונקטליך וואס איז געווען יעצט פונקטליך וואס איז געווען די האלאקאוסט ס'דא מענטשן וואס זיי ווייסן אייביג

און ווי מער זיי לייגט זייער אכזריות וואס זיי האבן, די שנאה און די ענערדזשי וואס זיי האבן אריינגעלייגט צו פייניגן און רצח'ענען אויף אויף א משונה'דיגע לעוול, ווייזט אויף די שטארקייט פון זייער קליפה, פון די מלחמה וואס זיי האבן קעגן דעם אייבערשטן און קעגן דעם ברית וואס איז דא צווישן די אייבערשטער און די אידן. און זיין ביזי מיט עני אינפארמעישן, יעצט קום איך צוריק צו אונזער קושיא, זיין ביזי מיט עני אינפארמעישן

די איינציגסטע זאך וואס ס'טוט איז ס'מאכט דיך אביסל מער פילן די ווייטאג און ס'קאנעקט דיך מיט גאנץ כלל ישראל און ס'מאכט אז דיינע תפילות וואס דו בעטסט צום אייבערשטן זאלן זיין ווארעמער און דו ווערסט נענטער און מער קאנעקטעד מיט די אייבערשטער און דו בעטסט דיך גוט אויס ביים אייבערשטן ער זאל שוין פיינעלי רחמנות האבן פון אונז נאכאמאל זאל מען נישט דורכגיין די צער. גענוג געווען, גענוג, איך מיין, קיינער פון אונז איז נישט, אונז האבן שוין אפילו נישט די כח צו דילן מיט דעם, יא, קענסט די, וואס מ, עס איז דא א ניגון אויף דעם, פון ר' רבינא מפשיסחא פלעגט זאגן, הייליגער באשעפער, לייז אונז אויס ווילאנג עס זענען נאך אידן, לייג כאפ אריין אונז אויסצולייזן אן טיים ווילאנג. האסט נאך וועם אויסצולייזן. אנפארטשענעטלי דאס ווערט ערגער און ערגער וועגן ס'דא אזויפיל אידן וואס האבן שוין נישט קיין כח און כמעט וואס אונז זעמיר אויך געבליבן מיט די לעצטע כוחות זיך צו זיך צו וויאזוי שטייט קריכן אויף גראדע ווענט זיך צו האלטן ביי די אמונה איז אונז האלטן אויך כמעט דארט און אזעלכע נסיונות אזעלכע שוועריקייטן וואס אונז גייען יעצט דורך איז טשעלענדזשד זייער שטארק אונזערע מענער אונזער ליבשאפט ס'איז זייער גרינג צו גיין און געבן א בלעים דעם און יענעם און געבן א זאג אז דאס איז געשען וועגן דאס און דאס איז געשען וועגן יענץ ס'איז א חלק פון אונזער קאופינג מעקאניזם אויך אז ס'איז שווער צו פלעין זאגן איך ווייס נישט די ברית וואס די אייבערשטער האט מיט אונז איז העכער אלעם און שטערקער פון אלעם און איך דארף נישט וויסן פונקטליך וואס די רבונו של עולם'ס חשבונות איז און איך ווייס נאך אלץ אז קיין עבירות טאר מען נישט טון און מצוות איז ווערט צו טון און און דער אייבערשטער איז גוט צו אונז און ער האט אונז ליב און ער גייט אונז צום סוף אויסלייזן אבער ס'איז זייער שווער ווילאנג מען גייט דאס דורך. יעצט אויב די אלע זאכן וואס דו זעסט וואטשט און ליינסט מאכט דיך נענטער און מאכט דיך מער קאנעקטעד צו עם ישראל און צו ארץ ישראל און צו אהבת ישראל און צו שטארקן דיין אמונה, און דיין אחדות און וויסן אז די אייסעף שונא ליעקע איז אויף יעדעם איינעם און אויף יעדעם איינעם וואס ס'ליגט אויף אונז א פליכט צו מחזיר זיין בתשובה און צו מקרב זיין און יעדער איינער וואס האט וואס האט וואס אונז האמער א אונז זעמער מצווה אויף אים מחלל שבת צו זיין פאר זיין פיקוח נפש איז אונז דארפן זיך מיטפילן אונז דארפן מיטפילן איז ווילאנג אונז קעמער דאס אקעי בסדר אבער די רגע די הייבסט אן פילן אז דיינע עמאושענס ווערן זייער זייער דיסרעגולעיטעד ווען די קולות און די סינס און די טעריבל זאכן וואס זיי האבן אפגעטון פאר אונז איז אביסל טו מאטש, דעמאלטס טינק איין דיין קאפ אין דער ערד אזוי ווי די בית היענה אן זיך אן זיך שעמען, דאס איז דיין דזשאב, דיין דזשאב איז ווייס נישט וואס ס'גייט פאר אויב דו קענסט עס נישט הענדלען, אויב אויב דו הייבסט אן פארלירן דיין אמונה און דיין קדושה אויף עני וועג, טשעק ארויס. יא, זיי איגנארענט, זיי ביזי מיט דיין אייערשפייז וואס דו קאכסט דיך, אדער דיין גמרא וואס דו לערנסט, אדער דיין תהלים וואס דו זאגסט, לייק דזשאסט גיי צוריק צו דיין פלעינע איגנארענט בכאילו איגנארענט לייף, דזשאסט טון, און וויאזוי האב איך געזאגט פאר איינעם? דער וואס איז א האסטעדזש אין עזה ווילט נישט איך זאל ביזי זיין א גאנצע טאג יעצט וויינען פאר אים און זעהן, ער וויל איך זאל אנגיין מיין טאג, אויב איך זאל אויב איך זאל האבן א וועג ווי אזוי איך קען אזוי ווי זיך שוין עצה זיין מיט אים וואס וויל ער פון מיר אדער וואס וויל זי פון מיך יעצט אין די מינוט איך זאל טון, גיי אן מיט דיין לעבן, נעם קעיר פון דיינע קינדער, לייג בוי דיך אויף, ארבעט אויף דיך, גיי אן מיט דיינע טון די מערסטע וואס דו קענסט, און ממילא אונז זעמיר אין א מלחמה און אונז דארפן זיין פאוקעסד אויף אונזער מלחמה. און אויב אויב אונז ווערן פארשטאפט פון פון זעהן אזויפיל בלוט און טרויער און דאס איז טשעק ארויס לאז אפ די וועלט ווייל דעמאלטס ווייל דעמאלטס געסטו די נצחון פאר די אנדערע זייט אבער אויב יעדער איינער ווילאנג ער איז אמת'דיג מיט זיך און ער קען זעהן ווען זיינע אפדעיטס און מיטהאלטן די נייעס און מיטהאלטן די זאכן די די אלע זאכן אלע זאכן וואס קומט פאר יעצט אויפן פראנט אדער וואס איז געווען און ווי האלט איראן און ווי האלט אמעריקע וואס האט ביידן געזאגט און און צפון מיט דרום מיט מ'האט יא מ'האט נישט ווייסט איך מיין די אלע זאכן קענסט זעהן ווי לאנג די האלסט אז ס'איז אז ס'האלט דיך גוט און ווי לאנג ס'ווערט א אבסעשן און כ'מיין אז די כ'מיין אז די וועג ווי אזוי ער איז עס מסביר איז גאנץ קלאר כ'מיין די האסט דעם תירוץ מנחת. יא. דעם קשיא מיט די תירוץ. מין די קשיא מיט תירוץ, יא, א שאלת חכם און א תשובת אויב חכם, נישט אויב חכם, ווי זאגט מען, שטארקע חכמה, נו, תלמוד חכם, תלמוד חכם, אה, אט אזוי, האסט אנגערירט נאך א נקודה, און ס'איז אזוי, אויב כ'מעג עס דערמאנען מיט א ווארט, אז ווען די ליינער די נייעס קאכט אויף, און קאָל אויף די אויפֿגעקוכעכצטע כעס וואָס טרײַבט, איך מוז עפּעס טאָן, איך מוז עפּעס טאָן, איך מאַך, איך קען, איך קען נישט רעדן פֿאַר יעדעם איינעם, אַ כּהנה, בײַ מיר אַליין האָב איך עס באַמערקט, אַז דאָס איז אַ געוויסע, אַ, אַ פּרוּוו צו נעמען קאָנטראָל, ווען מע פֿילט זיך העלפּלעס, ווען מע פֿילט זיך אַזוי אָפּהענטיק, אויף ייִדיש, איך קען גאָרנישט טאָן, העלפּלעס, איז, מילא דאָס, אומבאַהאָלפֿן. אומבאַהאָלפֿן, אָט אַזוי.

און כעס געט עס ווי עס איז זייער זייער נויזי, ס'מאכט קולות, ס'איז רעשיג, ס'איז שטורעמיש, עס געט א געוויסע, ס'טוט זיך, ס'בלאקט יענץ ארויס, און נאכדעם די מאוטיוועישן אסאך מאל צו טון עפעס איז קומט פון א פלאץ ווייטער פון האבן א סענס אוו קאנטראל, און במילא איז עס שווער עס זאל טראגן צו די ריכטיגע זאכן, ווייל אסאך מאל איז די זאך וואס מ'דארף יעצט טון איז גארנישט טון. ווען איך קען עפעס טון פראדוקטיוו. ווענדט זיך פאר וועם.
איך האב נישט געזאגט קיין כלל.
איך זאג אז אויב די פלאץ פון וואס ס'טרייבט מיך צו טון און איך האב נישט גארנישט פראדוקטיוו וואס איך קען יעצט טון, יא, דעמאלטס אפשר דארף איך טראכטן אז איך דארף יעצט נישט טון. נישט טון קען מיינען נישט ליינען קיין נייעס. נישט טון קען מיינען יא טון די געווענטליכע זאכן צוריק פונעם סדר היום. און די זאך ליגט נישט אויף מיר און איך קען, אויב איך קען טון דארף איך טון. און. יא. סאו אין מיין מיינד ווען ווען כ'האב געטראכט לייק וויאזוי זעהט אויס א צווישן אונז שמועס צווישן מיך און פנחס אויב איך וויל אנהאלטן דעם ארידזשינעל פארמעט פון געבן טולס און סקילס פון פון א סייקא-טעראפיוטיק פוינט אוו וויו פון תורת הנפש פון ווייסט אזוי ווי אונז פלעגן טוהן ביז היינט איינע פון די זאכן וואס וואס איז מיר געווען א דבר ברור איז געווען די פוינט אביסל וואס דו האסט ארויסגעברענגט פון אביסל א אנדערע זייט אז ווען א מענטש גייט דורך טראומאטישע זאכן איינע פון די בעסטע וועגן אז ס'זאל נישט ווערן דעוועלאפט פון דעם לאנג טערם ptsd סימפטאמס, ס'קען זיין ס'מיר אפשר צוריק קומען און מאכן א שמועס אויף דעם אליין אויב ס'וועט זיין א need פאר דעם, כ'וואלט גראדע געוואלט הערן פידבעק פון די קהל וואס זיי האלטן איבער איבער וויאזוי אונז זאלן גיין ווייטער און. למשל, וועסט לאמיך עס מענטשענען אין קורצן. ווען מען גייט דורך א שווערע זאך, די אפישעל דייעגנאסיס אויף דעם עט די מאמענט איז ASR, Acute Stress Response, לייק ווען א מענטש גייט דורך א שווערע זאך, ער איז יעצט געווען אין א טעראר אטאק, אדער ער איז יעצט דורך געווען אין א עקסידענט אדער א שווערע זאך, די זאך וואס ער גייט יעצט דורך, ער ווארפט זיך, ער קען קוים אטעמען, ער קען, גייט ער אריין אין א זייער א שטארקע פייט פלייט פריז. ריספאנס. אויב ס'האלט אן, און דאס איז פאר די ערשטע וואך, אויב ס'האלט אן מער ווי א וואך הייסט עס ASD, Acute Stress Disorder, און אויב האלט עס אן מער ווי א חודש דעמאלטס איז עס PTSD, און דאס איז פאוסט טראומאטיק סטרעס דיסארדער. איך וויל נישט אריינגיין אין די גאנצע אריכות פון דעם, אבער אין מיין מיינד ווען כ'האב געטראכט, כ'גיי זיצן מיט פנחס, איך וועל שמועסן וועגן דעם, ווייסט דיך איך וועל קומען שטיין צו מאיר שמועסן מיטן עולם אויף דעם, אבער דעמאלטס איז אריין געקומען מיין קאנפליקט סאו צו וועם רעד איך, איך רעד צו די אידן אין ארץ ישראל אדער צו אידן אין חוץ לארץ, איך רעד צו די אידן וואס זענען ווי מען זאגט פריימערי טראומא לייק זיי זיי האבן צוגעזעהן שלעכטע זאכן מיט די אויגן אדער עס איז סעקענדערי.

און שמועסן אביסל מיטן עולם דורך דיר האט מיך געגעבן אביסל כח, עס האט מיך בארואיגט און איך האף אז וואס איך האב געזאגט וועט נאר מאכן א קידוש השם און העלפן און געבן כח פאר אידישע קינדער צו דילן מיט די מצב. יא, לעניות דעתי, לעניות געשמאק שלי, דעמאלט האסטו געזאגט יוסף זאב פון גוטע זאכן וואס איך האב הנאה געהאט צו הערן און איך גלייב אז איך האף אז כ'על עס מצליח זיין צו אינטערנעלייזן, ארייננעמען, נישט אלע וועוועכן פארקערט וואס סאמטאם. ני ו דארף ווערן והשבות אל לבביך אזא בחינה און יא עס זאל ארויס קומען דאס איז שוין מער אזוי ווי עס ווייסט מען עס גייט ארויס קומען פון דא גוטע זאכן נאר וואס קען מען מתפלל זיין אזא מיט רחמים און מיט חסדים און עפעס א מצב פון פחד זאל יעדער איינער פון אונז קענען נישט לאזן די ווערן קאנטראלד פון די פחד און קענען אנקוקן אזוי אביסל די פחד פון דערווייטענס כאילו יא דאס איז א זאך וואס ליגט אוועקגעלייגט שוין א לאנגע צייט. פאר די יעצטיגע תקופה און ס'איז יעצט ארויף געקומען און ס'איז דא, ס'איז נישט אז ס'איז נישט דא דא קיין קאנטראל און ס'איז כאאס, דאס איז נאר ביי אונז, אבער ס'איז דא פון מ'קען קוקן אזוי לאמיר זאגן כאילו פון אויבן, און אפילו אונז פארשטיין מיר נישט די קאנטראל אונז פארשטיין מיר נישט וואס פירט צו וואס און וויאזוי, אבער אז ס'איז דא, אז ס'איז דא, אונז לעבן יעצט אין א שטיקל פון א פאזל, און די פאזל מאכט זיך, די לעצטע שטיקלעך האפנטליך. סאו גרויסע שכויחעס אויף זיך, יעצט לאמיר דיר נאר פרעגן למעשה, האסט געמאכט די דיסקלעימער אז יא דו ביסט אויך גוט און דו דארפסט סעלף קעיר, אונז גיימער ממשיך זיין נעקסטע וואך, דו ווילסט נעמען א ברעיק אדער וואס ווילסטו טון? איך פיל אביסל ווי איך וויל נעמען א ברעיק, ס'ווענד זיך אביסל אין די עולם וואסערע פידבעק, ס'ווענד זיך נישט נאר אין די עולם, ס'ווענד זיך אויך אין מיר צו איך גיי טאקע באמת האבן כח אדער נישט, אבער איך זאג דיר וואס מיין פילינג איז, מיין פילינג איז אז איך וויל נעמען די ברעיק, און איך אינווייט די עולם צו הערן וואס זיי.